na dɛn na da bia meka saa asɛm yi kyɛ wo asɛ wasom yɛ den wɔ me side bi se maka sɛ woyɛ nkwan abrɛ me a pa adwene ne amane ne saa adwene ayi ɛɛ saa yi yɛka no sɛ koobi ne ne saa ne ma ne ma no emu saa wa no mempɛ ne bia no ntwena no ntwenam saa de saa de wobɛ sɛ okum ntɛm anaa

wogyina bi na wokasa na woyɛ wo saa kyin police no dandan wo nsa ne ade ade because big man ne a wode ti no ɔda sɛ woyɛ big man meyɛ kama nti na wafa me sɛ menyɛ kama woyɛ kama ba fumi bɔtɔm mehu na nyɛ woyɛ kama wɔ mbɔtɔm mehu na nyɛ ɛyɛ akamfo me ɛyɛ aso kamfo me ɛma mu nyi ayɛ amu sɛ na wote anka wobɛtwɛn wa me ɛnɛ hu me na menam da ho na meka wayɛ anka bɛtwɛn wa me Ah! Sɛ mɔnsa no mansa no mmɔ because wontumi mfa ahoɔfɛ nkɔ awale o. Ɛyɛ suban ne adeyɔ na ade bɛba me fie. Wode aseɛ wontumi agya ɔbaa biara life a yɛde ama no. Hwɛ! Ma
me maame wɔ he? Awɔ kɔ kuro sisi a.
Ma nti. Ade bi kɔ so a maka akyerɛ wo. Maka no pɛn paa sɛ mekae no woantu ho anammɔn biara. Ade na motete me saa. Young boy a masi so. Asɛ problem saa ma sɛ sɛ mekɔ kora metumi kɔ. Ɛno a me coach bisa me sɛ ɛdeɛn ne ha me? Mewɔ problem wɔ fie anaa? Na young boy a masi so. Moma me problems. Wakɔfa obi abɛtena me so. Wofa ha a n'anim ni. Wofa ha a n'anim ni. Sɛ sɛ menyɛ mo dɛn? Ronaldo, wonim sɛ deɛ ɛkɔ so wɔ fie ha sei. Wonim sɛ me, menyɛ nipa bi a m'ani gye ho.

Hello? Yeah. Ah, oh, tɔ maa deɛ. Ɛna m sɛ mi nya ntɔn. Adi na di sika ataataa. Mɛ n'adwi sɛ mi hu sika da anaa. Woyi sɛ mi hu sika da. Mɛ si adi mi na mi de mi hɔ. Ɔn sika ni a watɔn n'adeɛ da. Ɛnsi hɔ na mplɔ. Mɛ bɛ sɛ daakye mi mɛ hu sɛ mi bɔ ɔbla. Mɛ nfa sika ntaataa mi. Ah, wo sika yɛ sɛ ɔwɔ ha mi saa no. ah ɛde life no no ayi saa yi flight yi a mema russia fo de brɛ me a na mede ɛyɛ wura nso na so wopɛ wobɛ sɛ wɔn wode yɛ tan wura ne ade me na mede mu na me flight na me sɛ me ntɔn wɔsɛ wobɛtɔ ah
ɔne ɔmo kasa yɛ anya nso

Mente wo ase. Monkɔsan kɔfa ɔbaa foforɔ mmra fie ha sɛ me girlfriend sɛ sɛn? Ooh daabi, mese menim sister bi, ne ba, ɔyɛ good paa. Enti worekɔ akɔfa no de no aba fie ha a yɛreba abɛtua ne ka sɛ maid, nyɛ sɛ ɔgirlfriend.

Ɛyɛ nya ntoboaseɛ ma wɔn kakra. Meba, meba, me wife, meba. Ah. Me wife, me car, me ne car wei di nkɔmɔ aba. Oh.